Qed nara li llum qed tużaw ħafna ilma biex tnaddfu. Tafu fejn imur l-ilma maħmuġ wara li tużawh? Mhux fid-drenaġġ? Iva, fid-drenaġġ. Imma eżattament tafu x'infissru meta ngħidu fid-drenaġġ? Imur il-baħar. Hu veru li meta narmu l-ilma maħmuġ li nkunu żajna, fl-aħħar mill-aħħar jispiċċa biex imur il-baħar. Iżda qabel, dak l-ilma bis-sapun jew mit-toilet irid jgħaddi minn proċess biex ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Iżda qabel xejn, irridu nifhmu ftit x'inhu eżattament l-ilma li jispiċċa fid-drenaġġ. Ovvjament, hemm l-ilma tat-toilet li jkun fih pee, poo and paper. Eżatt, l-iskart tal-bnedmin u t-toilet paper biodegradabbli. Dan nirreferu għalih bħala black water. Imma fid-dranaġġ jispiċċa wkoll l-ilma li nużaw meta ninħasslu, naħslu l-ħwejjeġ jew naħslu. Il-platti u l-art. Dak l-ilma nsejħulu grey water għaliex ikun fih is-sapun u kimika oħra li nużaw biex innaddfu. L-ilma mormi jispiċċa fil-katusi tad-dranaġġ u permezz ta' pompi jew bil-gravità jimxi lejn wieħed mill-impjanti tad-dranaġġ li għandna f'Malta u Għawdex. X'isir fl-impjant tad-dranaġġ? Meta d-dranaġġ jasal fl-impjant, dan jgħaddi minn diversi proċessi biex jitneħħa kull materja solida. Imbagħad, l-ilma li jkun fadal jiġi ttrattat sabiex jinneħħew kimiċi li jekk jispiċċaw fl-ambjent jistgħu jagħmlu ħsara kbira. Wara dawn il-proċessi, it-time shot imur fil-landfill, filwaqt li l-ilma ttrattat ikun jista' jintefa' l-baħar. Dan ma jagħmilx ħsara lill-ambjent tal-baħar? Le, Għaliex l-ilma trattat ma jkunx fih klimika jew kontaminanti? Ikun ilma ċar, li meta jintefa' fil-baħar jidħol fiċ-ċiklu naturali mingħajr ma jagħmel ħsara. Ara x'riħ ħa jkun hemm fil-baħar! Eh, il-kontrarju! Għaliex l-ilma jiġi trattat, la jkun hemm riħa u lanqas tniġġis. Fil-fatt, Malta kienet l-ewwel pajjiż fil-Mediterran li beda jittratta d-dranaġġ kollu qabel jintefa' l-baħar. U llum il-baħar tagħna tant sar nadif li għandna ħafna bajjiet li għandhom blue flag. Blue flag xi tkun? Blue flag hu ċertifikat internazzjonali li jingħata meta bajja tkun nadifa u sigura. Ara x'ħasra dak l-ilma kollu jispiċċa fil-baħar! Veru. Huwa għalhekk li llum il-ġurnata, minflok narmuh fil-baħar, qegħdin naraw kif nagħmlu biex dak l-ilma nippurifikawh aktar biex ikun tajjeb ħalli jintuża mill-bdiewa. X'inhu? Dak mhux ilma maħmuġ, Tiftakru meta semmejna kif l-ilma mielaħ ikun ippurifikat fl-impjant ta' reverse osmosis? Iva. Iva. Bl-istess mod, l-ilma ttrattat, jiġifieri li hu tajjeb biex jitħallat mal-ilma baħar, qed ngħadduh minn filtri bħal ta' reverse osmosis biex nipproduċu ilma nadif u sikur li bdiewa jistgħu jużaw sabiex ikabru l-frott u l-ħaxix tagħna. Qabel, il-bdiewa kienu jużaw l-ilma mill-akwiferi biex isaqqu l-għelieqi tagħhom. Iżda llum, ħafna bdiewa qed jużaw inqas minn dan l-ilma għax issa qegħdin jużaw l-ilma li jiġi mid-dranaġġ ittrattat. Dan insejħulu new water. Il-mamà wara li ssajjar tuża l-ilma tal-borma biex issaqqi. Dak l-ilma fih nutrijenti li jkunu nġabru fl-ilma waqt it-tisjir u li huma tajbin għall-pjanti. M'għandniex narmu fid-dranaġġ. Tafu ssemmuli affarijiet oħra li m'għandniex narmu fid-dranaġġ? Iż-żejt. Is-seba. U l-pulloli. Tajjeb, ftakru u għajdu l-ġenituri li mediċini, żejt tal-ikel jew tal-karozzi, fdal tal-ikel, ħmieġ tal-annimali u annimali mejta, affarijiet tal-iġene personali, wera u pestiċidi għad m'għandhom jintefgħu fid-drenaġġ. Kemm hu importanti li noqogħdu attenti x'nitfgħu fid-dranaġġ? Jien qatt ma kont naf li d-drenaġġ jista' jkun riżorsa wkoll. Saħħa tfal! Jien se nħallikom għaliex irid imur niltaqa' mal-ħbieb tiegħi l-qtar l-oħra u morru naħslu xi ħwejjeġ. Ciao!